I never ever see 1K. You never ever give me money. Even me go, you know, sometimes I go cook, come in house, stay Saturday, Sunday. If I they go, you go, you know, you go not see me off, but you know, go even say take 200 naira enter KK. So why this same guy we been there generous? I just want to understand. I love him, but I want to know now what i don't hear say him been they do for ex-girlfriend It can't they pay me one transport he never give me before but that girl be dey alawi He they give her monthly 50k like saying her salary so today we they ask people, waiting go fit make a guy for that christmas to one babe mm-hmm. and stingy akagom to another babe Waiting they cause am. chiboy first of all no be una i hear mommy kere dey say the girl the guy stingy eh, because anybody wey stingy no dey give anybody im mama im papa even to himself e no dey do na so e be no be you go tell the guy who to give money to hmm. how e go spend the money hmm. and i no believe say stingy because just like she say person wey stingy no be just to one particular person na hmm. across board everybody go feel am say this person stingy yes family go collect babe go una go dey yes suffer. na now another reason be say depend on how the ex girlfriend position herself Hmm. maybe the ex girlfriend na the kind of babe wey be say she get something doing Hmm. she na independent babe she no need your money Okay. so mo- the guy don see am say omo i no fit dey treat this girl anyhow Okay, because so- so she some- on on- on a normal day she don even show me say guy with or without you i dey survive you get Okay. so your 2k your urgent 2k your urgent 5k no go do me anything. so so you mean say some guys dey see say girl dey hustle. yes na so because she dey hustle they go palm the one wey dem bin wan give am. yes na they go come even they go come dey hold their own. see the truth of the matter be say mm. guys no babe wey dey hustle wey be urgent 2k babe mm. they know the one wey be If you give them urgent ticket, they fit throw am for your face say wetin be She this pa- she rubbish. pass that small money. Exactly. So for ima i- i- i- say for example now you tell you invite babe come on a date. Okay. You reach there before her. Yes. You dey for the place and in the place na glass you dey see person wey dey waka come inside and the babe drive come or she use uber Mm. She come. carry car She come. dey step down her dressing from head to Show toe. you say she hold. Everything dey on point. She get her money. She no need to dey too expensive, but she package come. Her hair, her perfume she smell nice hmm. even when you order the way wey she dey eat the discussion she dey get with you hmm. she no she no sound hungry she no look hungry the phone calls wey she dey receive she dey tell somebody say please give thank you i'll send you eighty thousand now so that you can pay that uh, thank you pay the carpenter thank you shame and fear no go let that guy give that kind babe two thousand naira so her thanks for coming na like thirty k exactly then you come see babe wey dey jump down for okada sweat full everywhere come She don- collect come collect two hundred naira please you have two hundred Like you naira say, the keke the sorry, okada dey sorry, no be- wait ah, please find me hundred naira make i give this okada man okada wait so make i go inside go collect money Mm. and as she enter she dey hustle food like say tomorrow no dey she dey even dey dey buy dey take for ask for take away hunger hunger dey show hunger and desperation Local- local girl. and that kind one if if dey if dey flip five thousand naira go her corner she go grab am with full thanks in fact she go even send you whatsapp message tag it to all the posts of thank you appreciation because of hmm. five thousand naira now no get me wrong i no say five thousand naira small you know small. Um, somebody don send us message a lady dey complain say my boyfriend get the same job when he bin get when he date one other girl he put that girl on top allowance every month he dey give that girl fifty k and uh, he dey do so many other things for the girl but generally the point be say the guy dey generous E dey do father Christmas to that girl, money matter no dey cause their problem. E dey maintain the babe. Now this guy don Maintaining meet the her, e lifestyle dey of the maintain girl. her maintenance, you know. And uh, but he don begin date her now, and she say for the past four months wey me and this guy dey, I never see one k Yeah. from a hand. Wetin I dey do wrong? Wetin dey cause am? A guy go be ATM machine to one girl, and e go be aka gum to or another. maybe chiboy uh, general knowledge maybe e dey e dey e dey test her whether she be wife uh, you want test you want, you, you want test so a wife material is who tell you who tell am say wife material no no no, no need, need maintenance you understand why you no test that your other girlfriend na person na this one you dey test. either she the guy no too like you either e no too like you dey uh, manage you i support that thing um, no no the manager no be standard e just say make e just you know manage me as a guy me as a guy if i no like babe ada even even the transport eh Yes, wey she go na. take come my house e go dey pepper me for body if i like babe na me go give you come dey think say hey this be like say this one wey i give e you no no dey enough. ada the first day when i give babe 30k na bank i go that year go do the transaction when i come out breeze dey blow me one voice dey ask me for my head say wetin you do so hey That money so big for my eye. It be like say I sell my fatherland. Hey God, I come outside. You know, but I discover say the more you love as a man, or the more you love babe, the things where you they do. eh, Selfless. one for me a guy if i love babe the things wey i dey do for her no dey heavy me i fit get 50k and i go send 48005 to the girl and i go still dey beg am o say baby manage manage so number one my mumu bottle need to dey on and i love the custom number two to dey grateful nothing dey sweet me pass say i give babe money And she really show remember to call me to answer me you understand yes e get somebody very very special to me her name na jennifer everything when i do for am i dey forget but e go remind me if e don pass e go say ah do you know maybe you buy am shoe e fit reach two weeks e go come let you know say that shoe ah do you know i'm enjoying that shoe you bought for me e go thank me so tey shame go come dey catch me i come dey say ah how much sef wetin be this thing wey i do wey you still dey greet me mm-hmm. so it's possible people dey do so some girls dey wey be say they go just chat you for that urgent 2k as you send them to call you to say thank you to ask you again then dey your whatsapp dey see your status every day greeting no go join you and them mm-hmm. in the next two weeks they go call again with urgent problem so e fit be say girl wey no dey fit say thank you girl wey no dey appreciate i no like am girl wey you go give thank you go say ah, ah i thought you were going to make it 15 mm-hmm. you see that talk if i get way wey i fit tell you say send me back so in case you be girl you dey listen this na my own small small uh, uh, expo yeah. i dey give una you see that lack of thank you

if he give you 20 uh, and now add 5 now let it be 25 if they give you 50 you go say i thought you were going to make it 70 you see that complaining and trying to hustle money i don't like him i don't like him i know say some girls they uh, eh, chiboy yeah they never give man anything for their life yes but yet they won't make the man they continue to yes what if that ex-girlfriend a person will be say she they do for am she they work out for road even if na the smallest um, singlet say yes ah, body this spray singlet body spray go Socks, good o yes. so just buy say i take this one mm. if you know the guy if you dey cheap for the guy okay. but that little thing say you even dey thoughtful enough to, to remember say oh i fit buy one or two things just drop for am yes na sign of uh, uh, uh, uh, i dey see for uh, post of whatsapp some girls for their status dey write say me my a man to eat my money god forbid a man to see 200 naira people dey- of my people dey money wait say, so i lie, dey lie. i dey wait for all those girls wey dey wey dey my whatsapp wey i dey see their status the day wey you go near me the thunder shebi man no dey eh, imagine me i carry my money and i give man man no be human being but Man na no the fit their same money man o. every day your your your account details dey every day you wake up you don post your account details paste am

Yeah. This one I need. Mm. Okay. Okay. All right, I see some messages here. Make uh, I eh. check with you people for WhatsApp. They talk. Uh, somebody say me now the person when I love now they spend for Idowu from Surulere. Many guys they like that. If they don't fall in love, eh, they fit carry the ATM give the girl. If they no love you. girl, they go to yeah yeah ram. Eh? To give them transport, go house self go they hard them. They go they find change. Two hundred naira with a sellotape. Uh, somebody say good day Chibo another. Uh, you una una know say na when you treat uh, na the way you treat and talk to a man na im go make am empty im pocket your attitude matter emeka from uh, mile twelve and uh, this one say my name na amos from afromedia i dey so proud of my girlfriend uh, my house rent is one ah, ah. okay na she dey wan na her dey pay your rent which kind hungry guy be this wey come my my telephone ah, ah, you can we dey talk another different thing.

see see see wetin see wetin human being dey send me no that go complain our own uh, she say my uh, boyfriend uh, been dey very generous to him ex he dey do many things to her him be father christmas atm machine he dey spend anyhow but now i don begin dey friend am and the stinginess no be here how can the same man wey generous to one girl come stingy to another i will begin to dey bring out the past questions and mm-hmm. answers uh, the all the all the all the code eh all the code we Bro for- code and all- sis code. yes we we dey bring out all the code now make we for take code wetin go make a man to open a wallet and a heart to a woman Eh, we don begin dey hear some code some say na love eh say simple to love the woman e no go even dey see the mistake wey she dey make just because e dey in love with her the spending go dey but who e no like some others say na the way wey dey take get the girl Eh, somebody say na because eh, the girl quick come

some people like love and they dey quick now now now she don't fall in love are you not babe uh, let me drop you say no i'm not going I'm now she they lock your gate if you dey go work she don't turn to housewife if you go their house now to bring two extra clothes Eh. you go go bring one briefcase co- one suitcase come small small her load don dey No pack fool. enter your house her shoe don line for your bedroom her

you get where you dey get. Also, we say when the guy don't understand your way, it means say you know they committed to him. It be like say they friend him plus Francis plus Syracuse and even Kenneth. Syracuse. Yeah, so when the guy not trust you, eh, eh, the money where they give you go begin to they reduce because he believes say why am I wasting my money? After all, she go still go meet another bubble. All right, so some messages don't enter inside of here. Somebody say I been dey spend, uh, I, I was in spending situation with my ex. I spend and give her almost everything when she want, but uh, last last human being just uh, no dey fit to satisfy. Mm. I still spend on my current babe, but no be as much as I been dey do with my ex. And no be say I no wan spend though, uh, or I no love. I just dey careful, make my relationship no based on money matter. I make she no feel too relaxed because relationship supposed to be partnership. I know, I know more. Uh, Uh, should come from me as a guy, but uh, uh, make she know they too depend on me. I just dey safe mode, no be my fault. And experience they teach me lesson. Once beaten, twice shy. Sean guy, you know, just want to spend your money. Leave that uh, thing. So this whole thing when you explain two paragraphs. I, uh, now, I, all the two I explain. I just dey hear. I no want spend my money. I no want spend my money. Uh, okay, now what you just dey hear now? Yes. All right. So somebody say, "Chiboy." Uh, why private schools we when they teach for public school not be work we dey work i don't like that your talk jare na na wow so people can take something personal I, I think i mean they give example you understand so i say okay get babes where they work for private school. yes uh, and, and i believe say those where they work for private schools they earn more uh, because i believe say some of these schools they pay better than government schools so i use example of girl where they work for telecom i, no, I never use ex- for, example now, now this person where they send me this message can't take am personal why i use the example of private school dem wey dey work for government school whether their work no be work No, if I- if so I- tey say e no she no like am jare if i carry so im critical as i no thinking give go example government of uh, people wey dey work for wey be doctors so make Leave am. doctors now quarrel me why you no call our own profession madam you need to relax no be everything be quarrel eh? stop to dey take things personal try and be Dukwa calming down n'ike. eh, eh. if you get wetin dey pay you face that one no be cheap boy i dey tell you not me cause her problem no no be you uh, now if you be husband vex am this morning now you dey find husband name na cheap boy uh, come dey rush me now abeg abeg abeg madam see me or oh, no stain my white my mouth no good all right, somebody say good evening, Chiboya. Sometimes if we guys no see future with a lady, uh, you know go to want to evolve for money matter with her. Very true. I agree this one. You say it's just strictly on go, uh, uh, strictly on good for the going okay you don't see I'm say this girl na just for the now she get bad mouth she get temper maybe she not too homely guy they date girl that dey see say i no fit picture this girl to be my wife i don't see I'm say her eye too tear mm. she too like she too everywhere yes i don't see somebody like that all her own na my my party my friends ah we're going to the club we're going to a party my friends call me up oh, and there's one here there's one shoe we're going to every time on the go e dey your house dey make phone call another another girl three girls with another guy dey come pick am eh. then dey go groove i'll see you tomorrow you no fit stay one place my friends my friends eh, yes so you know say this one eh if you just wan groove more more date for now this girl no ready to settle down so those kind of girls e say man dem no dey too put mind for them to begin dey spend your money who dey dey spend money for dey believe say na part of them na their own e say and at times you go spend on a lady wey you know eh, she dey very good to you but

but you no go tell the girl na wickedness now no be wickedness you go tell girl say you look i really love you but you no be wife material eh kukuma let her go from beginning no no give her no no drag her like that you never notice her that you never notice say men no dey too break up na you go break up na no come dey frustrate when they don tire a man go begin date girl in 2010 if that girl no come code say he don dey tire for her she still dey ask am he go still dey chop the girl she e go come get another girlfriend after three years dey date that one if that one mess up e go dey chop that first one still dey chop the second eh. one come dey really love the third one so una go come be like four any day wey you come that day wey you come come catch am with one babe come dey say it's over na today it's over it was over six months ago So men dey, the day wey dem notice something about you wey show dem say their mama no go like you or dem no go fit marry you, dem no go come tell you say babe I don think we can continue this relationship. You don how many times you don hear man open him mouth say please this relationship is over. We no dey break up. We'll give you sign, give you sign, give you sign, frustrate you out of relationship. Uh-huh, out the, of relationship. The breakfast wey we dey serve, wey dey say men dey serve girls, na say you catch am. and the catch you go shock you go say eh, eh austin tell this girl to get out you go say please austin go dey look she's you my girlfriend if you want to go go e don dey friend this babe since three months now you be never catch am and as you catch am no problem you don even tell the girl about you my eh my girlfriend is doing this i'm tired of her she dey tell am say baby when are you going to tell her it's over then happily today you just come in house you you, you no call am you come see one girl dey fry chips for im kitchen but chiboy sincerely this thing good. ah ada e no good but uh, the truth of the matter be say who wan go fight the men you wan call meeting you want punishment nigerian government wan you wan give men. they so the law thing, supposed to put law. no ada e no go work for law the only thing one i go fit do na to understand ladies need to understand the men you cannot be selling cement and you don't understand how to sell them you know the price sure. so as long as you want to date you want to marry you need to calm down and oh, understand people they see this sign oh yes now people they see this sign oh but you just like say we just close eyes yes anything one man do you i swear even they show small small now you just want lock up uh, and i get what you want to, before we uh, uh, come on top the phone lines get what you want add yes yes I, I, I want to say uh, make ladies um actually give themselves self-worth because i mean If you want make man respect you and give you money in quotes also get something doing no just fold your hand because if the man see say you dey lazy and you sef you no dey do anything you no dey earn hmm. so the man go feel say you no go appreciate money because you no dey earn and again package yourself hmm. package yourself eh, look good you know how to look good hmm. and eh, show appreciation if person give you money even if na 5k the guy still give you show appreciation hmm. no con dey do as if say 5k no be anything 5k na just chicken feed we know say eh, you dey earn millions but you know show appreciation if you be say sincerely na wetin the guy get to offer at that time and why you dey show appreciation still no sell yourself cheap because i mean no be that other kind appreciation. the same guy yes the same guy wey fit throw five thousand naira to your table fit throw twenty thousand naira to another person hmm. and you know say sincerely from your heart of heart the guy fit give you up to that twenty fifty hundred one fifty k but he just looking for some reason wey dey best known to him na only two k or five k fit dey give you no you need to know wetin dey happen now what's up guy why you go dey look me finish na only five k i worth for your eye i don get it if you are giving me money give me if you are not giving keep it to yourself. All right, uh, Ifeanyi say Chibabo and Ada, uh, it depends on packaging. I just want to greet you, Ada. Ada, continue like this, so. Eh? because today, uh, see, if topic come when we say e no go down well with me i go still talk the other side. ah radio jagaban and ada dundum i greet una from afar for me i believe say the first babe dey financially balanced uh, because any money where you spend on that kind of person na investment uh, because the guy uh, if the guy broke the babe go still do the same thing for them. ogbono from austria okay ogbono from austria they try talk say eh, the guys they like to give who they yes. give who go fit give them back exactly uh-huh. some uh, girls stingy uh-huh. so as in they do for her she no go ever fit do for them. uh, they no like that somebody say i know they like to collect money from lady if you get good work it's not good to collect money from lady hand i no understand that talk sha. Olalaje Miyashake. Una kasumbala ja no dey waste time oh na Me I wan fire bazooka oh na Mr. Money no dey waste time Mr. Money want to ease your mind Say baby to find no dey too shine All right, somebody say my boyfriend uh, hardly give me money, but I no go fit go market without buying things for am. Uh, uh, the thing push me, so tey I come ask am. He come tell me say him ex come make am look like fool.

uh, Jonah from Mile 12. All right, somebody just they sent me one DM last week say the girl when he told say he go to pay her salary. For waiting. Uh, say I'll be, as, I'll as be your she girlfriend. Be? She list all the things where she go to work. I Department your, of what? I go be your girlfriend. I go to chat you. I go to pick your calls. I go to call you back. Um, I go to come your house. I go to wash. I go to cook. Uh, that other thing for that other room, if you want, I go to give you. Uh, you go to call me your hmm. girlfriend. I go to call you my boyfriend. and in return make we agree on how much salary you go pay me for this work she no she i dey tell you eh, no eh, be say na joke as what department of what foreign exchange say girlfriend girlfriend allowance girlfriend salary dey now ministry uh, ada dunduman chiboy mommy esa from ikotu say uh, the reason say the girl start to dey give the guy money first uh, that na why the guy dey find am difficult to give her to money give her money uh, im if he don think say the girl get enough so girls uh, make dem sometimes hide themselves and pretend to dey broke uh, to know the kind the kind person the guy really is on amount no go pain una well me i feel say um, uh, guys even if you see a billionaire today will be woman um, I, I still know what i go like do to maintain my but my level as a man make my confidence boost that day where i say let me take you out i really mean to take you out in my motor in my kukere kukere eh, and pay the money for the restaurant. Uh, so uh, even if you reach, you get what guy go want to to stamp in authority. Mm. Say, look, now man I be. Uh, and um, this one said, now the girl. Um, now the girl will love me through go chop my money but before i go make uh, before i go make you my girlfriend you must don't get something where you do before you go turn me to atm machine and make her from ikeja uh, that you know the rain again girl wey no dey do anything and na before for our parents time they go go carry you from village come no guy oh, i no sure say anybody get money go get money so tey e need woman wey no dey work anything at all hello chiboy e fit be say the guy dey regret why him take why him take spend money on the ex and e feel say na part of the thing wey make the relationship no work so out so na this girl uh, come suffer so na her now come dey collect am mary from white sand and uh, na she send this one and my uh, sister julie

why people dey always talk that thing why you no fit test me with money to prove say i be wife material well uh, uh, guys also dey watch girls wey dey spend their money anyhow girls dey spend the money like say they wan deal with the guy please it's not money let him spend his money she go carry her friends come make they carry take them out test me with that kind of thing i don see girl wey dey help a guy to save him money she go tell am say the money wey dey spend on top him friends for drinks dey too much dey too much you go say no need to dey go dey buy take away you're taking me to this expensive place oga come make we go down make we buy tomato onions make we buy some things buy chicken frozen one make we go house go do stew so guys dey like eh, to see those kind girls all right so make we take a small na here now we go do mouth to pichicom thank you so much for the calls eh, and the messages i hope say one or two things at least don come out ada eh, god go bless you thank you say Thank you you come. too. you go show tomorrow Of course, I did all here. right now we go see ada for true talk tomorrow but for now informate minister say e don happen again.

Una still dey on top Kulele Zone with Chiboy. Chiboy 95.1 Wazubia FM.

Even WhatsApp CEO sef fit use this one. Just go on top their website will be www.number.com. That's na www.nomba.com or make you green green them on top their phone lines will be 018 885 008. That's na 018 885 008. it right about now make you enjoy everything wey number get for you number na dem dey talk so. All right. You never download the Wazobia FM app? Chai! Hmm, you dey miss Wella.